کون کہیں کوں یار بݨیندا کون کہیں دیاں بانگاں ݙیندا کون مسیتاں مندر ویندا مرضی اے یار تہاݙی مطلب ماڑی شئے نی یارو مطلب یار ضروری ہوندے۔ مطلب جیکر نہ ہووے ہا کون کہیں کوں پیار کریندا کون کہیں کوں یار بݨیندا کون کہیں دیاں بانگاں ݙیندا کون مسیتاں مندر ویندا مطلب کیڑھا ہݨ دی شئے ہے مطلب کل کائنات اچ کن توں ایویں ہا پیا جیویں ہݨ اے مطلب جیکر نہ ہووے ہا۔

وکھرے پھل دی خوشبو وانگوں وکھرے خواب خیال پھرولو جگ دے نال محبت کرو نفرت ڳال نہ چولو اپݨے آپ کوں ڳولو واہ واہ واہ واہ عادتاں اور ہک ٻئی نظم۔ جنہاں عشق اے عشق دی جیہڑی عین ہے۔ پڑھے لکھے لوک بیٹھے ہوئے ہن غور کریسو کہ اے عشق دی جیہڑی عین ہے اے عین ہے تیڈے علم دی۔ اے عشق دی جیہڑی عین ہے اے عین ہے تیڈے علم دی ایندی شین ہے میڈی شاعری۔

توں ہیں میݙا خدا میں ہاں بندہ تیݙا بن بندے دے بندہ بݨا ڄاݨ دئیں ہووے تیݙی رضا تاں فرشتیں دے سر اڳوں بندے دے مالک جھکا ڄاݨ دئیں پتر بندے دا ہووے جے بندہ تیݙا ہتھوں دشمن دے روٹیاں کھوا ڄاݨ دئیں تیکھوں آکھے اگر بندہ بندگی کیتے تاں لتھے سورج کوں واپس ولا جاݨ دئیں بند بند تھی ونڄے بند بندکی دے وچ پچھیں زندگی گزارݨ کوئی مشکل تاں نی بھنے ٻوچاں او اقبال سورج اتے ٻڈھے ٻیڑے کوں تارݨ کوئی مشکل تاں نی۔
سب توں پہلے ہک قطعہ استاد محترم دی یاد واسطے۔ کون آہدے آمریت دی جڑ پٹی گئی ہے کون آہدے آمریت دی جڑ پٹی گئی ہے تے کون آکھدے ران دوہا کٹی گئی ہے اجاں کوئی امن دی ہوا نسے جھلی توڑے تین موئیے تو ڈنگ سٹی گئی ہے مہربانی ہاں۔ موقع میل مقدروں بن گئے کیجھاں کٹھ اے قوم دناں ہے نال نیاز دے عرض کرینداں حال دا حال اے دھاں دی دھاں ہے کیا خیال ہے سنسو ٻہوں اعزنیاز دے نال میݙی ہر مسلمان کوں دعوت ہے جو پاک ضمیر دا مالک ہے اوں مرد جوان کوں دعوت ہے میݙے وطن وسیب یا ٻاہر دے ٹر آئے مہمان کوں دعوت ہے ہے عالم دین کہیں مسلک دا ہر صاحب ایمان کوں دعوت ہے با ذوق ادیب تے اہل قلم ہر دانش دان کوں دعوت ہے چپڑاسی توں گھن وزراء تئیں ہر سیاست دان کوں دعوت ہے کہیں قوم کوں بالکل کجھ کائنی جو ظلم جہان تے تھیندا پئے لا وارث جان کہیں دی زرداری تھاں رت پیندا پئے اے حال حقیقت پج سگداں اے روز حشر کیوں تھیندے پن اے کون لہودے پیاسے ہن ہر سمت قہر کیوں تھیندے پن جت روز دے رونق میلے ہن ویران شہر کیوں تھیندے پن جو وݨ ہن شیر شکر وانگیں اوندے شاخ زہر کیوں تھیندے پن۔ جو وݨ ہن شیر شکر وانگوں اوندے شاخ زہر کوں تھیندے پن مجبور ہسو نیوے ڈس سگدے گھر وسدے بر کوں تھیندے پن کل غیرت آن ڈسائے میکوں اے روز تے شر کیوں تھیندے پن کم بخت فساد دی جڑ اکثر ابلیس دے خاص کرندے ہن جائیں کوں دل اچ قوم دا درد نہیں انسان دے روپ دریندے ہن۔
انتہا دے واسطے۔ ہتھ اٹھاؤ تاں خیر دی کامل دعا دے واسطے اوکوں تاں سجدے نہ کرو سجدے وی نئیں سجدے جیکوں سجدن جیکوں سجدے کرو سجدن خدا دے واسطے مہربانی کوڑی دنیا تے کوڑے زمانے دے وچ وقت دی لوڑ ہے سچ چلایا ونجے آپ ملزم مدعی تے منصف بنو آپ کوں آپ شیشہ ڈکھایا ونجے میڈا دل آندے یاریں کوں تھوڑا جیاں اج تے یاری دا مقصد ڈسایا ونجے یار ہجرت کرے یار ہتھ نپ ٹرے یار کوں اپنی جاہ تے سمایا ونجے یار دا ورد خوش تھی کرے یار وی یار کوں توڑیں جتنا ستایا ونجے۔ یار دا یار جے تئیں اذاں نہ ݙیوے یار آکھے اندھارا کھڑایا ونڄے میں ݙسیندا ہیمی میݙے محبوب دا ہووے حبدار حبدار ای ہوندا ہے ونڄ کے معراج تے منگے بخشش تیݙی پیار ای ہوندا ہے یار ای ہوندا ہے پیار ای ہوندا ہے یار ای ہوندا ہے یار یار ایندا ناں ہے رضا یار دی یار حکم سݨائے یار اف نہ کرے۔

تھی کہ تن توں جدا سر بلند رہ ونجے میڈا سردار سردار ای ہوندا ہے ونج کے معراج تے منگے بخشش تیڈی پیار ای ہوندا ہے یار ای ہوندا ہے مہربانی تھی تے یار کوں یار کولوں سڈاوے جیکر یار دا مرتبہ ای ڈسایا ونجے۔ توڑیں جبریل ہئیں میڈا فرمان ہئی یار کوں ہویے ہویے جگایا ونجے بن کے مہمان اج میڈا یار آندا پئے عرش واجیں کوں حکم سنڑایا ونجے خود کوں جوڑو سنوارو تے سوہنڑا بنڑاؤ عرش تا فرش نور اچ دھمایا ونجے ہوکا ہوکیا ونجے وقت روکیا ونجے وقت دا بس اتھئیں ساہ سکایا ونجے باب آدم توں گھن کے تے عیسی توڑیں کل نبیاں کوں راہ تے کھڑایا ونجے۔ یار دا یار جیکر اشارہ کرے چاندر ٹوٹے تھی وے سج ولایا ونجے میں خدا ہاں خدائی دا خالق ہیمی پر خدائی دا مختیار ای ہوندا ہے ونج کے میراج تے منگے بخشش تیری پیار ای ہوندا ہے یار ای ہوندا ہے مہربان کرو تے میڈا محبوب توں تیڈا محبوب اے آکھے ایویں خدا میڈا دل آدھا پئے تیکوں پیارا وی ہے میکوں پیارا وی ہے اینکوں مونڈھے تے چا میڈا دل آہدا پئے بن کے جبریل درزی توں حسنین دے ونج کے جوڑے پچا میڈا دل آہدا پئے تیڈی کڑ تے سوار الہا نا اینکوں اج تاں سجدہ ودھا میڈا دل آہدا پئے میڈا شوق ہے تیڈی میز بانی کراں بن کے مہمان آ میڈا دل آہدا پئے۔ توڑیں عرش معلی ء ہووے پیا توں نہ جتی لہا میڈا دل آہدا پئے میں ڈسینداں محبت دا مقصد اتھاں میں ڈکھیندا ہی می یار ای ہوندا ہے ونج کے معراج تے منگے بخشش تیڈی پیار ای ہوندا ہے یار ای ہوندا ہے۔